Achos mae'r ysgol hon yn bwysig i ni ac i chi. Beth oedd yn neud yr ysgol yn sbesial yn eich barn chi? Oedd y ffaith wi'n credu bod hi'n ysgol fach. Oedd cynifer o athrawon ac dim cyment o blant, felly oedd pawb yn cael sylw yn unigol. Oedd dosbarthiadau bach iawn gyda ni, nid fel i chi'n cael heddi falle mewn rhai ysgolion le mae rhyw 30 o plant mewn dosbarth a un athro neu athrawes, ond ni'n lwcus falle yn yn dosbarth ni, falle rhyw rhyw bymtheg ohonon ni oedd a un athro felly oedd pawb yn cael digon o sylw. Oedd e hefyd yn golygu bod ni fel un tulu bach, yym tulu bach oedd ddim wastod yn cytuno, o'n ni weithiau'n cwmpo mas, ond ar y cyfan o'n ni gyd yn dipyn o ffrindie. A wedyn 'ny o'dd hwnna yn cyfrannu at neud yr ysgol yn ysgol dda iawn ag yn ysgol sbeshal ofnadw. I gweud y gwir, ffrindie fi o'dd yn neud yr ysgol yn yn sbeshal, a'r athrawon, achos o' nhw 'na i helpu am bopeth, a o' nhw e- o' nhw eto fel ffrindie, o'dd yr ysgol i gyd fel un teulu mawr, o'dd e'n neis. Dros y ganrif dwetha, dyw prif adeiliad yr iasgol ddim wedi newid lot fawr. Ond mae Taleda tu fewn gyda ni nawr yn lle tu fas. Hefyd mae gwres canolog gyda ni yn lle tanau a gofod. Pryd o'n i 'ma? 45 o flynyddoedd yn ôl o'n i 'ma. A mae pethau wedi newid yn fawr iawn o ddarn i. Ond pan des i 'ma gynta, yn groten fach tair mlwydd o'd, o'n i'n ddisgybl yn yr ysgol hyn, a o'dd Dim y cyfleusterau sy gyda chi o gwbl nawr, yn dyfe? Dim lle i gael bwyd, o'n i'n mynd lan, oedd siop uwch ben yr ysgol, siop Edna o'n nhw'n galw hi, a mewn yn siop Edna, oedd ystafell billiards, a mewn yn ystafell billiards, o'n i'n bita am brechdanne. Fyna o'n i'n cael, cael bwyd, yn dyfe? O, nage, dim ond ble ni'n bwyta bwyd sydd wedi newid. Mae beth ni'n bwyta yn wahanol heddi.

Ti isie'n fale a custard a reis a pethau fel 'na? Dwi yn cofio beth o'n i'n cael i bwdins achos o'n i'n cael pwdins hyfryd bob dydd. O'n i'n cael pethau fel sponge a custard a jam roly-polies a custard. custard a ffefryn i oedd chocolate sponge a like a custard o'n i'n cael sos pink fel blamonge yn rynnu rynnu rynnu oedd e. Oedd e'n hyfryd. Felly fi'n cofio'r pwdins ond ddim y cino. Mae sawl pryd athro wedi arwain Ysgol y Ceufarn yn y cam mlynedd ddiwetha. Er enghraifft, fi oedd gwaith Mister Peter Williams a Mister Allen Thomas yn bwysig iawn. Heddi, Misus Henry yw'r pennaeth a Miss Jones yn dysgu ni hefyd. Ond megyn nhw wedi bod yma erioed onest. Wi di sôn am Miss Davies eisios ydw i. O, oedd hi'n an, annwl, annwl. Ond disgyblydd o'n i'n gweud i fe, disciplinarian oedd hi, oedd. Um, o, a chi'n gwybod gyda hi, pe ba chi'n gwrando ni hi, fydda chi'n neud y peth iawn. A doedd hi ddim yn whare yn boes di. Oedd rhaid i chi wrando yn iddi. Ond wrth gwrs, oedd hi'n byw wedyn ni, uh, drws nesaf ond un i'r ysgol. Oedd ei chwar nano gyda hi'n byw fan ei a'i mam yn hen wraig fach, felly oedd y teulu'n gyfarwydd i'n teulu ni a teuluoedd eraill yr ardal. Ac um, o'n nhw'n fawr i, i parch ohoni o Miss Davis yn anwr. A wedyn oedd un athrawes arall, Miss Griffiths, o'n i'n dwlu arni hefyd. Oedd hi'n byw yn Rhosaman, Yy, ac fe fydde i'n dal y bys nôl. Nôl i Rosanna Brittany. Nawr, y prif athro oedd Mister Richard Jones. Ac oedd e'n byw, chi'n gweld, draw ar hewl yr ysgol, yn y tŷ mawr sy'n gwynebu'r hewl. A oedd e'n un, o, o'n i yn, wel, i'n barchu fe. Ond nid i ofni fe, o'n i ddim yn ofni dim un ohonyn nhw. Miss Thomas oedd gyda'r babanod. A oedd Miss Thomas oedd hi'n fenyw neis ofnadw. Ond oedd Miss Davies dyn ni wedyn ni. A oedd Miss Davies oedd hi'n strict. Ond oedd hi'n teacher da. A wedyn ni oedd uh, Mr DL Jones, fe oedd y prif athro. Dros dy blynyddoedd, mae gannoedd o blant wedi bod yn ddisgyblion yn yr ysgol hon. Maen nhw i gyd wedi cael addysg o safon uchel iawn. A nag yw dim ond yn y dosbarth mae'r gwersi wedi digwydd ond ar dripiau tu fas yr ysgol hefyd. Er enghraifft, i wersyll Ysgol Pentywyn a lot o lefydd arall hefyd. Rwy'n cofio un trip yy mynd i yym Cheddar Caves. Oedd y y plant a'r rhieni a popeth yn mynd. Yy bys- byses o fan 'yn lawr i i stesion yy train Abertawe a nhw gyd yn gwbod ble o'n i'n yn dod off o'r train, ond oedd y byses yn aros i ni fan'na wedyn mynd â ni i Cheddar Caves. Rhan fwya'r amser, unwaith y blwyddyn o'n nhw i llefoedd fel St Fagans i gweld yr hen dai a Folly Farm i gweld yr anifeiliaid. A ar, ar un blwyddyn, aethon ni i Oakwood gyda, a is i ar reidiau gyda rai o'r athrawon hefyd, oedd hwnna'n hwyl. Bob blwyddyn yr un trip, ond o'n i byth yn dento ohono fe. O'n i'n disgwyl mlaen, o'n i lan am bump o gloch y bore, a bysys Malcolm Norman wedi 'ny, ch'mod, yn dod i ôl ni, a wn i wastad o moyn ishte yn y ffrynt, achos o'dd crush 'da fi ar Malcolm Norman, achos o'n i'n dwli arno fe. A, ch'mod, cwrictr fach ifanc o'n i, on'd yfe, on' o'dd e mor olygus. A wedyn, fydden ni'n mynd gynta' i gyd i i Ewenni, i'r Crochendy fan 'na, a ch'mod, yy prynu ryw nwyddau bach o fan 'na, ma' reina'n werthfawr iawn nawr erbyn hyn. Wedyn ni'n mynd mlaen i Gerddi Dyffryn. Mlaen i Gaerdydd wedyn i Lewes i gael cino, a nôl wedyn i'r ffair yn Porthcawl, a ni'n ffitio hwnna i gyd mewn i un diwrnod, yn dyfe? A cael, wel, amser gwych, gwych iawn. Atgofion melys iawn. Mae rhai profiadau mae plant yr ysgol hon wastad wedi cael hefyd wedi digwydd ar y llwyddiant mewn cynhyrddau. O'ch chi'n cofio wneud cancarfi yn yr ysgol? Od od dw i'n cofio cynghera gul ddewi bydden ni'n cael dysgu darnau bach i adrodd a chaneuon i ganu yn dyfe? Yym odw wi wi'n cofio yy gwneud pethau fel o hefyd yr un plant wedyn fydde'n cymryd rhan yn yr yy operetau bach oedd gyda ni.

Pwy 'di cael ei torri lan? A bandin mewn rownd i'r canol ife? Ysgolion y cylch yn dod at ei gilydd, Ysgol Rhyfawr, Ysgol Cwm Llynfech, Ysgol Strydowen a a Cefn Bryn Brain. A bob dydd Gŵyl Dewi bydden ni draw yn neuadd yr hen neuadd Cwm Llynfech nawr, a bydde hanner awr gyda bob ysgol o gyngerdd a wel mwynhad mawr a tipyn Sport a sbri a sŵn o dan y llwyfan fyddwch chi yn bedair ysgol gyda'i gilydd yndyfe? Hwyl fawr. Hefyd, bob Nadolig, oedd um, roch o draw i'r roch o draw i'r hewl, oedd festri fach, a Berea oedd enw'r festri, a fyswn ni'n cynnal cyngerdd Nadolig yn Berea bob blwyddyn gyda'r plant a'r rhieni, ware teg iddyn nhw, nhw oedd yn wneud y dillad, y gwisgoedd, paratoi barea a oedd e'n tipyn o hwyl a sbri, oedd bob, oedd y pentre i gyd yn cymeryd rhan nage dim ond y plant yfe. Ond fel byddwch chi'n erfyn, ddyw pethau ddim wedi bod yn fel i gyd yn y ganrif ddiwethaf. Ambell waith mae pethau oedd yn digwydd wedi codi ofn ar blant yr ysgol hyn. Ac ambell waith mae pethe trist yn zigwydd. Rwy'n cofio pan gas King George y wychfed i gladdu, a oedd dwy funed o o dywyllwch i fwd a oedd pawb rwn y rwn y waeles oedd e bytyni, rwy'n cofio hwnna fel ta fe digwydd ddo. o'n i ddim yn mwynhau dyfodiad neu ymweliad y, y deintydd, ch'mod, efe, achos oedd um, yr ystafell, oedd yn ystafell ddosbarth i ni, yn cael ei throi mewn i ddeintyddfa, a pryd hynny oedd pawb yn cael y nwy yma, a rhyw gader fawr ddi yn dod mewn, ch'mod, a'r mwgwd nwy, yma o'ch chi'n gallu clywed sgrechiade'r plant o dan ddylanwad y nwy o'r ystafell drws nesa. Felly oedd e'n frawychus iawn iawn, felly ch'mod, mae hwnna'n rhywbeth nes i ddim mwynhau Wel dyna'r peth drist dwi'n gofio pan es i o ysgol cefen achos oedd y y rhif yr ysgol yym wedi mynd lawr o dan 40 dwi'n credu oedd yym rhaid i'r ysgol golli un athrawes a fe es i ysgol yn Rhydaman wedyn a dyna'r dwyrnod mwya trist i fi yn ysgol cefen dwi'n credu. Shwd dych chi'n teimlo ar Diwrnod ola chi yn Cymru'n Brain. Wel, o'n i'n flin iawn i adael pawb, chi'n gweld. O'n i'n y plant, a rhieni, a ffrindiau'r ysgol. Achos oedd, oedd um, nid cymdeithas rhieni a athrawon oedd yn Ysgol Cefn Bryn Brain, oedd y gymdeithas yn cael ei galw'n cymdeithas rhieni, athrawon a ffrindiau. Oherwydd oedd pawb o'r pentre yn dod i'r cyfarfodydd a o'n i'n nabod pawb. Ond rhan fynycha, pethau hapus sydd yn digwydd yma, ac un peth doniol mae pawb yn siarad amdano yw dryswch dros enw un athrawes. Misus Jones yn wên o chi ond pam mae'r plant yn galw chi Miss Thomas? O, nawr dyna gwestiwn da yndyfe? Pam oedd y plant yn galw, a maen nhw'n dal i alw fi Miss Thomas o hyd. Pan o'n i'n dysgu yn Ysgol Gwynfe, Miss Thomas oedden ni. Wel, bues i'n briodes i tra o'n i'n Gwynfe, a des i'n Misus Jones. Ond pan des i draw i'r ysgol fan hyn, oedd y prif athro O'n i'n nabod e, oedd e'n dysgu fi am Rynaman, wedodd e, oes gwahaniaeth 'da chi, bo' nhw'n dal i alw chi'n Miss Thomas, achos oedd yr athrawes oedd yn dysgu o'ch blaen chi, Miss Thomas oedd hi. Byddwch chi'n drysur plant, ond uh, mae'r plant yn dal os ydw i yn y pentre neu am Rynaman, a mae rwy'n yn gweiddi, helo Miss Thomas, fi'n gwybod teimlo blant cefn ymryn blaen i nhw'n dyfa. Cyn i ni ddod â'r cofio am ganrif o addysg ar y cefn i ben, mae neges gyda ni, holl blant presennol yr ysgol, i rannu gyda chi.
Mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio a dathlu llwyddiant yr ysgol yn y gorffennol. Heblaw am ein hanes, bydden ni ddim yma heddi. Chi'n gwybod fel mae blodyn, os nag oes gwreiddiau gyda blodyn, yn dyfe, yn y ddaear, nawr, dyw e ddim yn mynd i bara. Nawr, yn yr ysgol mae chi wedi ffindo mas pwy i chi. Shwd ferch i chi, yn dyfe? a be sy'n iawn a be sydd ddim yn iawn. Felly, mae'n holl bwysig, yn arbennig gan fod yr ysgol wedi bod am gan mlynedd, can mlynedd. Meddyliwch chi faint o blant sydd wedi cael dechreuad da yn yr ysgol yma. Mae'n amhrisiadwy. A pe na bai'r ysgol yma'n bod, Fydde'r cefn ddim yn bod bellach. Beth mae Ysgol y Cefn yn meddwl i chi heddiw? Fan hyn gas yn dad i ddysgu, ges o i'n ddysgu, gas yn blant i ddysgu, a nawr mae wyron da fi yn dysgu yma. So mae fe'n meddwl lot, lot, lot i fi, a, a mae fe'n meddwl lot i'r pentre, achos uh, da ddim ysgol da ni, ble, ble, ble mae'r plant yn mynd i fynd? Wel, Ysgol y Cefen rhoiodd y sylfaen i fi i fyn' mlan i neud pethe eryll. Sa ni ddim 'di cael amser mor hapus yn Ysgol y Cefen, falle fydden ni ddim wedi mwynhau mynd i'r ysgol, a fydden ni ddim wedi mwynhau addysg cyment, a falle fydden ni ddim 'di bod mor hapus wedyn yn yr ysgol fawr yn Rhydaman. Felly ma' meddwl nôl am y dyddie yn Ysgol y Cefen yn rhywbeth arbennig iawn iawn, a mae e'n rhywbeth bod lot o bobl sy 'di bod mewn ysgol fach yn deall, oherwydd o'dd e'n deulu bach, o'dd e'n hapus, a o'n i'n lwcus iawn i gael athrawon da, a cwmni da, a mae e yn, wrth edrych nôl, yn gyfnod hapus iawn iawn, a ma' Ysgol y Cefn yn sbeshel ofnadw. A'r gofal o'dd 'ma, o'dd plant hŷn 'na wastad yn gofalu am y plant bach, ch'mod, yn yn famol ac yn dadol iawn, dyna fel o'dd plant yn ymateb iddi gilydd.